Ne?
endzela ku ku rholeni
ni ku hi khensa muvumbi la nga n'wetla n'wu teka hi ku na yena mufe a ngo pfuna nchumu or ta risimu leriwani hi ri hi khensa hosi yi nga hatla yi n'wi gwimba n'wini na yena mufi a ngo kota nchumu risimu leriwa a ri biwa a ka funeral yin'wanyana okay i think a ku love a ku love mhani wa wa a ku love mhani wa cheriya out yin'wanyana ni nga ta ka ni nga yi vuli so we were there hi karhi hi hi hi khongotela mufi wethu ku va a well girlfriend yi lovele mhani so hi ri mangwave a ni wa swo mangwave yo tala loko mi ri ku lahleni lani wa van'wana va kha va lahla da van'wana va kha va inana so i think ka ka group leyin'wanyana yi ri halawa kambe lo bokisi ri rhelelaka ingaku loko ni ya twa endzhaku ka sweswo va ri xi se xa xi nga lova laya a ku ri khale xi vhayini. wa swi twisisa ende xi siye vamakwenu and then va ri loko xi famba xi siye na n'wana haleni ivi na mhana xoho so ve ri loko bokisi ra ri kharhela mukhegula la nga so teka risimu leriya i mhana xi yisa lexiya instead ya ku yi rila kokwana yi ku hi khensa hosi yi nga hatla yi n'wi teka hi ku na yena mufehe a ngo pfuna nchumu funniest thing I've ever, ever, ever seen in my life. But anyway, ah, that's not important. I want us to talk about uh, the blessings. Ne? We want to talk about the blessings, fasting, and, and, and, and, and being human with these things swi correlate njhani wa twisisa loko i ri ku hanyeni ehansi ka dyambu under this magogo ability ku vula ka the great dan xivuri

i nga pfuka nampundzu u hlamba u tinkampfula na hala dyambu ri nga fikeku i ya ekerekeni i ba hi ti-perfume to durha i va ku malambani xi pfukini i fika i nghena kerekeni but if ever you are not diligent in seeking god a ku na ti-blessings ti nga ta ta vuton'wini bya wena okay here's the thing this is how how how seeking God diligence is. Number one, you need to know the basic rules ta Xikwembu is giving and loving. swisa swimbirhi swo twala swi ri easy mara sweswo swi tika ngopfu aka daki sweswo swi tika ngopfu especially aka matsonga ma le kaya loving and giving loko hina hi ri busy hi hi hi hi ya andzeni ka kereke hi fika hi hlangana hi sunday hi karhi hi pretendelana eh na vafundhisi va kha va pretender ehenhla ka pulpit ku va va ri eh ti-holy masters ku ri ku wa ku ba nsati mpundzu waloya wa twisisa a nghena kerekeni a ku god is love let there be peace ku ri ka ndyongeni wa yena ku na peace loko a pretendela na mbeni ka kereke hi ndlela liya god is busy looking at the people who are diligently seeking him and i vanhu lava wehe loko i humaka i ku va na tinyoka because a swi tshami va vo kerekeni wo twa hi loko va ku eh, mani mani i nyikele muti wa ka mani mani va nga ri na swakudya mani mani i endle swa so so so so so so under nga community i rivala ku as jesus himself u said ku ri ni ta mi tsundzuxa siku rin'wanyana ku ri mi ni vona ni karhi ni twa ndlala ivi mi nga ni nyiki swakudya mi ni vona ni nga mbalangi mi nga ni mbarisi yesu la was taking a formation he was speaking in a parable way mara a teka formation ya xisiwana na ku byela vanhu ku ri This is how you seek me, or this is how you seek my father. Loving and giving. Because Nansha Chikwembu is church is a center of love and is a center of giving. So if you are not like that, arivali mikateko wa to va lumbeta vanhu munhu i ta vona xiyisa xi ri aka aka nkovana a byaleni i zamala ku how does it do it the only solution yi nga ta yona i ku i na nyoka a nga na nyoka o va o pfumala mbilu ya mahlwehlwe leyi ho yi nga yi teka ka mhana wena wa twisisa mbilu ya swicele we loko i kula i dyondzisiwe ku muti wa ka manimani i nga hlamuli munhu ka manimani i nga hlamuli munhu they never taught you the skill or, or the fundamentals ta vutomi or seeking progress evuton'wini info hambi wo hambi wo hambi wo hi we mani a hi ku voni ku vona loko u tshamini but if ever you are sitting down i khe i navela munhu swilo swo biha hambi u fasta 17 days hi mfo i nge pfuki ku humelerini make no mistake i nga fika mina i ni pretendela matihlweni but god knows your heart and it is in the book of proverbs 4 verse 23 ku guard your heart with diligence Guard your heart with all diligence because out of it flows the issues of life. Out of your heart flows the issues of life the issues of life do not flow from uh, marriage walowo wa wena i fambaka i hlantela wona i bombisela wona every day the issues of life do not flow from uh, your job or your pay slip or your salary the issues of life do not even flow from your pastor lowa dlakuta nga heta tiko hinkwaro hi ku fafazela mfundhisi wo fafazela fa fa fa fa fa ya mfundhisi yi tiva tiko hinkwaro the issues of life flow from your heart your personal heart hi la xikwembu xi nga hi khoma kona loko mbilu ya wena ya masweswe how what kind of issues are going to flow from that heart if mbilu ya wena ya masweswe mbilu ya wena yi tele rivengo how is god going to reward you can i pause because is, is it right loko ni ku vakreste vo tala va nge ngheni tilweni okay no i don't want to ah ta kwalaho ah ta kwalaho okay how, how, how, how ni disturb mandla and he does this na le ka van during the show during the show u ta n'wi vona kha a kombetela ni nga swi tivi no yi kombetela yini so the issues of life do not even flow from your marriage that's what we're talking about do you get what i'm saying so hey, eh, eh, hey, eh, hey, muna um i want to tell you something about about about xidakwa i ta hlamala ngopfu one day i vona n'anga yi nghena ndzeni ka tilu ivi vo mfundhisiwa wa ha ti heleni you will be very surprised because god god god problem wazalwane a ni swi tivi i mani la nga hi byela ku uh, christianity is a superior religion that is closer to god and you need to understand ku ri being close to god has got nothing to do with religion it has got nothing to do with religion god xikwembu xi te a hi endleni munhu hi xivumbeko xa hina Let's make a, a human being in our very own image. wa vona info eh, eh, dyondzo leyi yi kumaka laha i ku loko xikwembu xi endla munhu he was making his own image in a way ya ku when you were created you were taking the whole culture ya xikwembu xo hi xoxe a xi zangi xi ku a hi endleni muzalwana hi xivumbeko xa hina a hi endleni n'anga hi xivumbeko xa hina a hi endleni muapostolo hi xivumbeko xa hina a hi endleni muzets no let's make a human being a human being you are a human being first before you are a christian you are a human being first before you are chayitela ti-organ khikunda ta tlheri ndzeni ka kereke before that you become you are a human being what kind of a human being are you hina ha swi tiva hi va mharaxi ku ya hangalakeni van'wana loko va vulavula ku la la ntwana swi vula ku buruku ku dona xihlangi and we have accepted our davhida i vurile a ku yehovha ni am ni amukerile xiyimo na ti-weakness ta mina break me down and make me over a ku ri hosi davhida loye wa twisisa people are still surprised ku ri how can this guy la a dya na vavasati va vanhu a nga yimbisa na vavasati va vanhu

a hina vantima hi dyondzisiwe ku uh, uh, to be an opportunist is wrong to seek attention is wrong leswi hi tivaka eh, eh, eh, hi damani attention seeker who do you know that is not an attention seeker a nga humelela evuton'wini mfu who do you know that is not an opportunist a nga humelela evuton'wini you think an opportunity can come i tshame ndzeni ka mukhuva ka timbhiza you think you think ku ri munhu wa mali if you are, you are an artist let's say u nkambi wehe i lava munhu a ku pfuna hi ku humelela do you think ku ri munhu wa mala a nga suka la nga tshama kona a tela wena a a a a gawula a ku info a hi fambi ni ya humelerisa nyiko ya wena you have to seek their attention there's nothing wrong in seeking attention ne boy there's nothing wrong in being an opportunist swi ta ku pfuna yini ku hanya na swisiwana i ri xiswana as much as swi nga ku pfuni nchumu ku hanya na swifume swi nga gain nchumu ka swona what so i'm not i'm not promoting ku ri i va ice boy what is this i there's a difference between an ice boy and an opportunist an opportunist loko a nghena evuton'wini bya vanhu lava nga na mali he walks in there with a strategy of making it evuton'wini learn their ways of accumulating that wealth what is this

ti-ice boy to tala leti mina ni tivaka are the smartest human being lava tirhisiwaka hi vanhu va mali ku koka mikateko ya vona a enanini eh, eh, eh, i kuma ku for example most of the time mimoya yi transfusiwa or yi transmitiwa hi timhaka ta ta michakutelano wa twisisa va ku byela vafana va mali as an ice boy va ku mufana wa mina zwakala hi ya ba bandi or hi ya ba mijika dance ku ta cheri timbirhi hi va hi ri four layani eh eh va va ti fika cheri i swi vona ku no ti pakile wa swi sa tindhawu hinkwato ti grand va ku hayi swihlangi leswiwa holo holo ta swi gayela ku four thousand four thousand ntsena e maraji zwakala ma zwakala ti lahlile micheri letiyani e va ku a ku rhanga wena maraji i dya hi ta landza hina van'wanyana e rhangi thotha mara xi nga khomba u ma tivi n'wana wa mhani nghena hi nyama nghena hi nyama ivi loko i huma i tlhe va mi bombisa a swi tele hina hi mi ni nga rhanga ni ba before va wethu va gada kasi they know ku ri the moment ku rhanga we i dya e huma ni se receiver moya wa wena wu sala ka n'wansati luya moya wa wena laki ta wena mikateko ya wena yi sala laya loko wena va ya yi oka futhi they are done with you.

because if you don't hi ta hi ta va dya hi tlhela hi vuyisela vona a nge va teki no ne make no mistake hi nge va teki hi ta dya hi tlhela hi vuyisela vona um please love your woman mafethu and don't stop ku na nkama wun'wanyana um eh, loko pawulo a vutisa vanhu ve le lava nge hi le mesopotamiya sweswona a ku i mani la nga te ho you guys were engineers of note You guys uh, uh, uh, uh, were architects. You guys were, were full of life. You were hustlers. You loved the woman. But everything has stopped. In Malangate ho. Who told you to stop hustling? Huh? mfana wa mina a va ku sekuli mfana a va ku sekuli imeli ni khi i plana vutomi bya wena because loko u byi inana va ta ku loya va ta ku loya lazarus va ta ku loya n'wana mani plana swa wena mfethu i yo wihi in silence let us call you ku ri i broke you are this and that wa twisisa a hi hlangana wena a renkeni i mbale hembe na thayi khome fayili plana vutomi bya wena miyerini hi ta ku vona i ri phang i humelerini hi ku lumbeta tinyoka a ku ze ku ri na nyoka yi nga laha a mi tirhi n'wina mpfuka mi neke makende emikhukhwini va nyamawu